היינט צוטאגס איז דא צוויי אינדוסטריס וואס האט גרויס הצלחה, צוויי סוקסעספול אינדוסטריס, איינס איז אלקאהאל און די אנדערע איז טעראפיסט, די ווארלד איז סייקאלאדזשי, די עולם טרינקט היינט אסאך און די עולם איז ביזי לויפן צו טעראפיסט, יעצט איז זיך אמאל שווער געווארן די קשיא פארוואס וואס איז היינט געשען אז ס'האט זיך עפעס געטוישט פון אלע דורות אז די עולם טרינקט אזוי סאך און די עולם לויפט צו טעראפיס. וואס איז אנדערש יעצט? אלקאהאל איז געווען אלע דורות אבער ס'איז נישט באוואוסט אז מענטשן זאלן טרינקן אזוי סאך. טעראפיס איז א נייע זאך. איז פארוואס לויפט די עולם צו טעראפיס? און ווען איך רעד פון טעראפיסט מיין איך נישט צו זאגן דווקא אז מ'זעצט זיך אראפ מיט א טעראפיסט מיט א סעשאן, איך רעד ס'איז דא אן טעראפיסט וואס געבן דרשות, אזעלכע גאנצע טעראפי דרשות, און נאכדעם איז דא די יעדן טאג, ס'איז דא חברה וואס געבן ארויס יעדן טאג זאכן, צו יעדע וואך ווייס איך וועלכע, דעילי אינספירעישאן צו וויאזוי ס'זאל נאר הייסן, יעדער רופט עס א אנדערע נאמען, און די עולם הערט און מ'הערט און מ'הערט, און וואס זענען טעראפיסט די עיקר וואס טרייען זיי ארויסצוברענגען? אז מען דארף טראכטן פאזעטיוו און מען דארף טראכטן פאזעטיוו און אלעס אנקוקן פאזעטיוו און נישט לאזן קיין שום נעגעטיוו אין זיך, און די מער די עולם הערט דאס די מער די עולם טרינקט און די מער דעפרעסט ווערן מענטשן. אזוי קוקט עס אויס. איך זעה נישט אז די עולם זאל אויפלעבן, איך זעה נישט אז די אלקאהאל קאנסאנשען זאל אראפגיין, ווייל ס'איז דא היינט אזויפיל דעילי אינספירעישענס און איך ווייס די אלע טעראפיוטיקעל וויאזוי די זאלסט עס נאר רופן. סאו ס'קוקט אויס ווי די אלקאהאל קאמפעניס האבן געטראפן א גוטע וועג צו מארקעטינג אלקאהאל אז זיי גייען צו טעראפי, זיי צאלן זיי געלט, אז זיי גייען זאגן פאר די עולם זאל טראכטן פאזיטיוו, ווייל זיי קוקט אויס ווי די מער די עולם וועט טראכטן פאזיטיוו די מער אלקאהאל וועט מען טרינקן, סאו גוד פאר ביזנעס. ניין איך גיי נישט זאגן ס'איז אזוי באט ס'קוקט אזוי אויס. סאו וואס גייט דא פאר? סאו אפערענטלי אז די עולם טרינקט אזויפיל אלקאהאל טייטש אז די עולם איז דעפרעסט, די עולם לויפט צו טעראפיסט טייטש די עולם איז דעפרעסט, סאו איך קען פארשטיין אז לאמיר זאגן ס'איז געשען עפעס אז די עולם גארן דעפרעסט, האט מען אנגעהויבן זוכן א סעלושען, וואס קען מען דא טון, די עולם איז דעפרעסט, און מ'געגאנגען האט איינער אויפגעקומען מיט א גרויסע המצאה, לאמיר אנהויבן אריינברענגען טעראפיסט, און מ'געגאנגען מ'האט אריינגעברענגט טעראפי, און ס'איז שוין דורכגעגאנגען יארן און די טעראפי זענען אזוי שטארק, און וואס האט עס געהאלפן? זיראו. אבער זיי גייט נאך אלץ פאר. ס'איז נישט נאר דאס, ווען איך בין געווען אין ישיבה, טאמער איינער געגאנגען צו א טעראפיסט האט מען געפרעגט וואס איז ראונג מיט אים. היינט צוטאגס טאמער א בחור גייט נישט צו א טעראפיסט פרעגט מען וואס איז ראונג מיט אים. ממש א פארקערטע וועלט. יעצט מיט די אלע טעראפיסט. ווי איז מען אנגעקומען? מיט די אלע פאזעטיוו טינקינג, מיט די אלע פאזעטיוו טראכטן, וויאזוי קוקט די וועלט אויס? זענען מענטשן העפיער? ניין. פארוואס? און וואס האט געמאכט אלע דורות, אן קיין טעראפיס, וואס האט געמאכט מענטשן דעמאלטס לעבן? וואס האט זיי געגעבן העפינעס? וואס האט זיי געגעבן חיות? די תירוץ איז. אמאל האבן מענטשן געלעבט מיט א סיבה, זיי האבן געוואוסט די לעבן האט א מטרה, היינט לעבן מענטשן אן א סיבה. צו זאגן אין ענגליש, אמאל האבן מענטשן געפילט א פורפעס אין לייף, לייף העט א מינינג, היינט צוטאגס מענטשן לעבן אן א פורפעס. שטעל היינט אפ. רוב בחורים אדער רוב אינגעלייט פרעגען וואס לעבסטו אויפן וועלט? רוב מענטשען זאלען דאך נישט וויסען וואס צו ענטפערען, מען אפשר זאגען איך לעב ווייל איך בין געבוירען און איך בין נאך נישט געשטארבען, כ'מיין וואס נאך? יעצט גיי פרעג א אנדערע קשיא, וואס? איז דיין עיקר ציל אין לעבן? וואס זוכסטו די מערסטע אין לעבן? רוב בחורים, אזוי ווי זאגסט, ס'איז נישט אלע, ס'איז רוב בחורים, און רוב אינגעלייט, איז טאקע יעדער העט האבן זיינע זאכן, ער וויל מער דאס, ער וויל מער יענץ, אבער אלעס די עולם וויל איז שוואוילטאג, מער פאן, מער עקסייטמענט, מער זיך באקוועם מאכן אויפן וועלט, מער אלעס גוטס, אלע דזשויס און פלעזשור אויפן וועלט. דאס די עולם זוכט. יעצט א מענטש וואס לעבט אזוי טייטש אז ער לעבט אן א פורפעס, און אז ער לעבט אן א פורפעס לעבט ער נישט, און דאס איז די סיבה פארוואס די עולם איז היינט אזוי דעפרעסט, דאס איז די סיבה וואס די עולם איז היינט אזוי לייפלעס, ווייל די עולם לעבט נישט מיט קיין סיבה. יעצט איך גיי נישט זאגן אז די עולם איז ממש פערפעסלעס, און די עולם ווייסט נישט אז מ'לעבט פאר א סיבה, מען איז נישט קאנעקטעד צו עס, דאס איז נישט די עיקר אין די לעבן. ווען מען שטייט אויף צופרי, וואס איז די ערשטע זאך וואס מען טוט? מען זאגט מודה אני און מען וואשט נעגל וואסער. יעצט האסטו אמאל אריינגעטראכט אין די ווערטער פון מודה אני? וואס ברענגט מען דא ארויס? איך דאנק דיר אייבערשטער אז דו האסט מיר צוריק געגעבן מיין נשמה, וואס טייטש דאס? באשעפער דו האסט נעכטן אוועק גענומען מיין נשמה פון מיר, און האסט מיר עס היינט צופרי צוריק געגעבן, און וואס טייטש דאס? אז איך האב יעצט א פורפעס צו לעבן, מיין טאג היינט איז דא א סיבה פארוואס איך לעב היינט? און וואס איז די סיבה? צו דינען די אייבערשטער. איז מילא זאג איך שקויעך באשעפער פאר מיך געבן א פורפעס אין לייף. דאס איז מ'זאגט די ערשטע זאך וואס מ'שטייט אויף צופרי, מודה אני לפניך. און איך זע איין אז מיין לעבן האט א סיבה, כ'בין נישט אויפגעשטאנען סתם אזוי. יעצט א מענטש וואס איז נישט באהאפטן מיט דעם, און נישט קאנעקטעד צו דעם, פילט נישט לעבעדיג. ער שטייט אויף צופרי ווייל ער וויל האבן א גוד טיים. סאו ס'איז נישט דא קיין שום סיבה פארוואס ער איז אויפגעשטאנען, ס'איז סך הכל איך גיי האבן א גוד טיים, איז אויב איך גיי האבן א גוד טיים און אויב נישט איז נישט דא פארוואס איך בין אויפגעשטאנען, ממילא פילט ער נישט גוט אפילו ער טראכט פאזעטיוו, ער פילט נישט לעבעדיג מיט זיך, יעצט איך אליין האב איך אויך געפילט שלעכט, איך פלעג אויכעט פילן אזוי, און איך האב נישט גוט געפילט מיט מיר אליין. פאר אסאך אנדערע סיבות, און איך בין געגאנגען צו טעראפיסט און ס'האט מיר גארנישט געהאלפן, און נישט איינס, אסאך, ס'האט גארנישט געהאלפן, איך האב אפגעלאזט טעראפיסט און שפעטער האב איך געטראפן עפעס א זאך און יענץ האט מיר געהאלפן און כ'האב שוין געגעבן א דרשה אויף דעם, ס'הייסט וויאזוי קען איך מאכן מיין מח טראכטן פאזיטיוו? יעצט ווען איך בין געוואר געווארן פון דעם מהלך האט עס געטוישט מיין וועג וויאזוי מיין מח טראכט און ס'האט מיר אנגעהויבן מאכן זען זאכן אנדערש אבער כ'האב נאכאלץ נישט געפילט די חיות און ווען זאכן זענען געווען זייער שלעכט האב איך נישט געוואוסט וויאזוי צו דיעלן דערמיט אבער ווען כ'האב אנגעהויבן איינזען אז איך לעב פאר א סיבה און אלעס וואס געשעט געשעט פאר א סיבה. האב איך אנגעהויבן פילן אנדערש. יעצט ווען איך בין געווען זייער יונג האב איך געהערט פון א מעשה פון א בעל תשובה. ס'ער האט פארציילט אזוי, ער איז געבוירן געווארן אין א פרייע משפחה, און מ'האט אים געזאגט ווען ער איז געווען זייער יונג וועגן די אמעריקען דריעם. וואס איך מיין ענק האבן אלע געהערט פון די אמעריקען דריעם.

מ'עט קויפן א שיינע גרויסע הויז מיט א שיינע קאר און פארן אויף שיינע וועקעישאנס. און דעי מענטש האט געטראכט צו זיך, איך וויל האבן דעי דריעם. און ער איז טאקע נאכגעגאנגען די דריעם. ער האט שטארק געארבעט צו באקומען גוטע מארקס אויף זיין טעסט אין סקול. ער איז אריין אין א גוטע קאלעדזש. ער איז געווען א טאפ סטודענט. און ער האט באקומען זיין דעגרי. און ער האט זיך אויפגעבויט אין א דזשאב. און ער איז געווארן א עושר. די מזל האט אים געשפילט, ער האט זיך געקויפט א שיינע הויז, א שיינע קאר, ער האט חתונה געהאט, ער האט געהאט צוויי קינדער, מיט א דאג און א קעט, ער האט געלעבט די אמעריקען דריעם טו די פוליעסט, ער האט געריעטשט די טאפ, און וואס איז געשען נאכדעם? האט ער געפרעגט און נאו וואט? ווי איז מיין נעקסטע סטעפ אין לעבן? ווי גיי איך פון יעצט? ווי גיי איך ווייטער? וואס גיי איך יעצט עקאמפלישן? ער האט געפילט אזוי טויט מיט זיך אז ער האט געזען אז דיס איז נאט לייף, דאס איז נישט לעבן, ער איז געגאנגען ער האט אנגעהויבן זוכן וואס איז יא דא לעבן. און ער האט זיך דערמאנט ער איז א איד, ער איז געגאנגען צו א רב און ער האט אנגעהויבן פרעגן אביסל וועגן אידישקייט, און ער איז געווארן א בעל תשובה, און ער האט זיך אזוי אריינגעלייגט אין אידישקייט, ביז ער האט זיך געזעצט לערנען, ער האט אפגעלאזט זיין ביזנעס, ער האט אלעס אפגעלאזט, ער האט נאך ארויסגעגעבן א ניגון ביי ביי אמעריקען לייפס, אזא מין ניגון האט ער ארויסגעגעבן. וואס איז געווען? וואס מיינסטו דא געווען מיט דעם מענטש? דער מענטש האט געהאט אלעס? תירוץ איז ניין ער האט געהאט גארנישט. ער האט געהאט טאקע אלע שוואוילטאג, אבער די אלע שוואוילטאג האט נישט געהאט קיין מינינג צו אים. ס'איז נישט געווען קיין שום סיבה פארוואס דער מענטש האט געלעבט. טייטש איז געווען א סיבה באט ער האט נישט געפילט די סיבה, ער איז נישט געווען באהאפטן צו דעם, ער איז נישט געווען קאנעקטעד צו זיין סיבה. סאו וואס האט ער געטון? ער איז נאכגעלאפן די אמעריקען דריעם, די אמעריקען חלום, און ווייל דעם הייסט עס א דריעם ווייל ס'איז סך הכל א חלום אבער ווען ס'קומט צו ריאלעטי איז עס ביטער ווי א זית. דאס טייטש א גאנצע צייט איז ער נישט געווען העפי, ער איז פשוט געווען דיסטרעקטעד, אוי כ'גיי דאס האבן, כ'גיי יענץ האבן, מיין ביזנעס גייט בעסער ווערן, דאס גייט געשען, יענץ גייט געשען, סאו האט אים עס דיסטרעקטעד, ס'האט אים געמאכט פארגעסן וויאזוי ער פילט מיט זיך אליין. און ער איז געווען עקסייטעד, איז מילא זאכן זענען אזוי געפארן, ביי די מינוט ער האט אנגעקומען צו די טאפ, ער האט שוין נישט געהאט ווי צו גיין ווייטער, דעמאלטס האט ער איינגעזען אז זיין גאנצע לעבן איז גארנישט ווערד. און ווען איז ער געווארן העפי? ווען ער האט געטראפן פערפעס אין לייף, ווען ער האט געטראפן א סיבה פארוואס צו לעבן. דעמאלטס איז ער געווארן העפי. כ'ווייס נישט ענק האבן געהערט ס'איז געווען איינער ער האט געהייסן ר' נח וויינבערג אדער האט ער אויפגעשטעלט אייש התורה אדער איז ער געווען די פירער פון אייש התורה ווער ער געווען א גרויסע איד באט רוב עולם האט נישט געהערט פון אים ווייל ער געווען מער ביזי מיט בעל תשובות. יעצט האט ער איינמאל געגעבן א דרשה וועגן לעוועלס אוו העפינעס, ער זאגט אזוי, ער האט געזען די וועלט היינט מענטשן זענען ביזי נאכלויפן העפינעס, האט ער אנגעהויבן צעטיילן, מ'זאל נעמען אלע העפינעס אויפן וועלט און זען וואס איז די נידריגסטע העפינעס און וואס איז די העכסטע לעוועל פון העפינעס, אדער זאגן וואס איז די נידריגסטע לעוועל פון פלעזשער און וואס איז די העכסטע לעוועל פון פלעזשער. יעצט איך גיי נישט אריין אין קיין דיטעילס וועגן די גאנצע זאך וועגן. דאס איז נישט די נקודה וואס איך וויל דא רעדן, אפשר געבן אנדערע דרשה וועגן דעם, איך וויל דא רעדן וועגן איין זאך וואס איז צוגעקומען איז, אז די מענטש וואס פילט די בעסטע פון אלע גוטע זאכן וואס א מענטש קען פילן איז א מענטש וואס לעבט מיט אהבת השם. דאס איז די גרעסטע פלעזשער וואס א מענטש קען נאר האבן. סאו. איך עגרי נישט מיט יעדע דיטעיל וואס ער האט געזאגט דארט, אבער די זאך עגרי איך מיט אים. ווייל כ'האב געהערט פון אנדערע מענטשן האבן אויך געמאכט סטאדיס וועגן וואס מאכט א מענטש העפי, און יעדער איינער קומט צו צו די זעלבע זאך, ווער ס'איז ארומגעגאנגען אין די וועלט און געקוקט איז צוגעקומען צו די זעלבע זאך, אז דער מענטש וואס טרעפט מינינג אין לעבן און זיין לעבן האט מינינג צו אים, ער פילט ער לעבט פאר א סיבה, דאס זענען די העפיסטע מענטשן, נישט קיין חילוק וויפיל געלט זיי האבן, נישט קיין חילוק ווי געזונט זיי זענען, נישט קיין חילוק מיט גארנישט, מעיקס נאו דיפרענס וואס זיין סירקעמסטענסעס זענען, מאכט נישט קיין שום חילוק וואס זיין מצב איז, אז ער האט מינינג אין לעבן טייטשט אז די פעין האט מינינג, אדער ער קוקט נישט אויפן פעין ווייל ער איז ביזי קוקן אויף זיין מינינג, ער איז ביזי קוקן פארוואס ס'געשעהט, וואס איז די עיקר פון די לעבן, דאס זענען די העפיסטע מענטשן. יעצט לעבן מיט פורפעס קען זיין אסאך זאכן, א מענטש קען האבן אסאך סיבות פארוואס ער לעבט, צו זאגן למשל איין זאך, לאמיר זאגן א מענטש האט א קינד, א קינד קען זיין א פורפעס פאר א מענטש, א מענטש לעבט פאר זיין קינד, אלעס ער טוט טוט ער פאר זיין קינד, סאו און דא אליין קענסטו זעהן אז ס'איז דא צוויי מיני מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן א קינד און אלעס זיי טוען איז פאר די קינד, וואס טייטש דאס? יעדע זאך וואס ער טוט טראכט ער וואס וועט זיין גוט פאר מיין קינד, זיי קוקט נישט אויף זיך אליין, דיקא וואס ער קוקט, קוקט ער אויף זיין קינד. איז מילא ער געט אוועק זיין גאנץ לעבן אלעס פאר זיין קינד, וואס טייטש דאס? אז דער מענטש פילט א שטיקל סענס אוו פערפעס, איך לעב פאר מיין קינד. ווייל ליידער איז דא מענטשן וואס זענען פארקערט. ס'איז דא מענטשן, ס'איז נישט דווקא אז זיי קאמפליטלי נעגלעקטן די קינדער. יא, ער קוקט אויף זיין קינד אלעס, באט די עיקר וואס ער קוקט איז אויף זיך. די עיקר איז ער, און זיין קינד איז א זייטיגע זאך. וואס טייטש דאס? אז זיין לעבן האט נישט קיין פורפעס. ווייל א מענטש וואס לעבט אזוי, אוטומעטיקלי האט ער נישט קיין שום פורפעס אין לעבן. אז די זאך אז זיין קינד איז נישט אזוי וויכטיג פאר אים, אז אים וויכטיג איז זיך אליין ווי זיין קינד, טייטש אז זיין לעבן האט נישט קיין שום פורפעס נישט. איז מילא אזא מין מענטש. און נישט קיין העפי מענטש. און נאכדעם קען זיין אנדערע מינע סיבות וואס א מענטש קען לעבן, אנדערע פערפעס א מענטש קען טרעפן, א מענטש קען אסאך מאל זיך אריין לייגן אין חסד, ער לייגט זיך אריין א געוויסע מין חסד, און ער לייגט זיך אריין ראש וריבו אז זיין לעבן, ער לעבט פאר א סיבה צו העלפן די און די מינע מענטשן, די און די זאך, די און די קאוז. יעצט די עיקר סיבה, די עיקר פערפעס א מענטש דארף איין קענען, איז די פורפעס פון לעבן, וואס איז דאס? אז דער באשעפער האט דיך באשאפן און דו לעבסט אויפן וועלט אים צו דינען. דאס איז דיין סיבה פארוואס דו לעבסט. און א מענטש וואס איז קאנעקטעד צו די סיבה, די מענטש איז א העפי מענטש. האסט אמאל אריינגעטראכט אז אונזער זיידעס, וואס רוב פון אונזער עולם שטאמט היינט פון האליקאוסט סורווייווערס, וויאזוי האבן זיי דורכגעלעבט די מלחמה, און נאך דורכגיין די מלחמה געקענט ווייטער אנגיין אזוי אין לעבן, און צוריקבויען אלעס? וואס האט זיי געגעבן די כח? סאו איך ווייס אונז קענען נישט פארשטיין די אידן, ס'איז געווען למעלה מדרך הטבע, באט וואס איז געלעגן ביהיינד דעם? עפעס דאך קען מען פארשטיין פון די גאנצע זאך. ווייסט די תירוץ איז ווייל די אידן האבן געפילט פורפעס אין לייף. ס'איז נישט געווען קיין טעראפיסט. איך האב געקענט אסאך אלטע אידן, און איך מיין יעדער וואס האט געקענט זיי איז נישט געווען ביזי טרינקען אלקאהאל. אפשר געמאכט א לחיים נאכן דאווענען באט דעטס עבאוט איט. זיי זענען נישט געווען אריינגעלייגט אין אלקאהאל. אבער זיי האבן געפילט א חיות אין לעבן, פארוואס? ביקאוז לייף העד א מינינג טו דעם. עס איז געווען א איד וואס האט דורכגעלעבט די מלחמה, און ער האט געשריבן א בוק, האט ער געזאגט וויאזוי האט א מענטש געקענט דורכלעבן די מלחמה, האט ער געטענה'ט די איינציגסטע סיבה פארוואס א מענטש האט געקענט דורכלעבן די מלחמה איז די מענטשן וואס האבן געפילט אז די לעבן האט א פורפעס, די איינציגסטע מענטשן וואס האבן געקענט דורכלעבן די מלחמה וואס טייטש דאס אוודאי אז די נאציס זענען געקומען און געשאסן איינעם אדער אריינגעלייגט אין געז טשעמבערס איז ער געשטארבן וואס איך רעד די מענטשן זענען געשטארבן פון צער און ווייטאג פון הונגער פון קראנקייטן איז געווען די מענטשן וואס האבן עס דורכגעלעבט. יעצט, וואס איז געווען די חילוק צווישן די מענטשן, אז די מענטשן וואס האבן עס דורך געלעבט, זענען געווען מענטשן וואס האבן געפילט זיי האבן א פורפעס אין לעבן. סאו ער האט אזוי גע'טענה'ט. איך גיי נישט זאגן ער איז יא גערעכט נישט גערעכט, ס'איז א שמועס פאר זיך, אבער ער האט געהאט א שטארקע פוינט מיט דעם. ווייל ווען א מענטש פילט אז ער לעבט פאר א סיבה, קען ער דורכברעכן די שווערסטע דורכגענג אין לעבן, די מאוסט דיפיקולט טשעלענדזשעס, ווייל ער איז ביזי קוקן פארוואס זאכן געשעהן, איז ער נישט ביזי קוקן וואס ס'געשעהט, סאו אנשטאט צו קוקן אויף זיין פעין קוקט ער אבער וואס טוה איך דא? פארוואס בין איך דא? סאו קען ער דורכגיין שוועריקייטן און זיי ווייטער אנגיין כאילו ס'איז נישטא קיין שוועריקייטן. פערפעס אין לייף איז די שטערקסטע זאך וואס איז נישט דא. און וועגן דעם קענסטו זען א טאטע וואס לעבט פאר זיינע קינדער, וואס ער לעבט טאקע פאר זיינע קינדער, קען ער זיך האבן דורכגיין שבעה מדירי גיהנום. וואס קען זיין אויף אסאך מיני וועגן, און אסאך מאל פרעגט מען וויאזוי האלט ער עס אויס? די תירוץ איז ווייל ער פילט א סענס אוו פערפעס, ער לעבט פאר זיינע קינדער, דאס איז זיין פערפעס, דאס איז זיין לעבן, איז מילא די פערפעס פושט אים דורך, און ס'לאזט אים נישט זען די שוועריגקייטן. און דאס איז א מענטש דארף וויסן. ס'איז דא א סיבה פארוואס דו לעבסט, און דארף זיין באהאפטן מיט די סיבה. יעצט צו פרעגן וואס איז מיט די סייקאלעדזשיסט, פארוואס ארבעט עס נישט, ווייסט פארוואס? ווייל די סייקאלעדזשיסט זענען נישט קיין רבנים. דאס קודם. די גאנצע סייקאלעדזשי איז א געלעכטער פאר זיך, ווייל יעדע פאר יו ט שכות וואס סייקאלעזשער זאגן היינט האבן זיי נישט געזאגט דרייסיג יאר צוריק, ווער רעדט נאך פון זעכציג יאר צוריק, און לכאורה אין דרייסיג ארום וועלן זיי רעדן אנדערש ווי זיי רעדן היינט, סאו ווי ווייס איך עניטינג וואס זיי זאגן אז ס'איז טאקע אזוי, יעצט ווייסטו אזוי, אבער מארגן איז טאג און עפעס אנדערש וועט זיך אלעס טוישן, קען זיך עס אינגאנצן ארומדרייען, סאו עס איז ממש א געלעכטער פאר זיך. וואס איך זאג, ווען א מענטש טראכט פאזיטיוו באט ער לעבט אן א פורפעס, ווייזט ער איז אזוי ווי א בעטערי, וואס האט נישט קיין ענערדזשי. א בעטערי איז געמאכט פון א פאזעטיוו טשארדזש און א נעגעטיוו טשארדזש. יעצט אבער ס'דארף דאך האבן ענערדזשי אין זיך, און דורך דעם ארבעט די פאזעטיוו און נעגעטיוו. יעצט וואס געשעהט ווען א בעטערי האט נישט קיין ענערדזשי? ס'איז נאך אלץ דא א פאזעטיוו טשארדזש דארט, אבער ס'איז נישט דא קיין ענערדזשי. סאו וואס האסטו פון די פאזעטיוו טשארדזש? אזוי קוקט אויס א מענטש וואס לעבט מיט פאזעטיוו אבער ער לעבט אן א פורפעס. און דאס וואס סייכאלעדזשיסט זענען. זיין ביזי, מ'דארף טראכטן פאזיטיוו, מ'דארף טראכטן פאזיטיוו. אבער זיי לערנען דיך נישט אויס אז ס'איז דא א סיבה פארוואס דו לעבסט. און זיי קענען דיך דאס נישט אויסלערנען, ווייל די רגע זיי לערנען דאס אויס זענען זיי שוין נישט קיין סייקאלעדזשיסט, זענען זיי רבנים. ממילא וועלן זיך מוזן מודה זיין צו די תורה, און זיי ווילן דאס נישט. מ'קען אפילו זיין די טעראפיסט איז א פרומע איד, אבער ווען ס'קומט צו טעראפי ווערט עס כאילו עפעס א זאך פאר זיך. ער קען דיך נישט אויסלערנען דו לעבסט פאר א פורפעס. טאמער לערנט ער דאס אויס איז ער נישט קיין טעראפיסט, און דאס איז די סיבה פארוואס די אלע זאכן ארבעטן נישט, ווייל וואס פערפעס טוט ס'לערנט דיך אויס אפילו ווען זאכן גייען נישט גוט, אבער אז דו פאוקעס אויפן פערפעס זעסטו נישט די שוועריקייט. און חוץ דעם וועגן טראכטן פאזיטיוו, וואס זאגט די תורה? מ'זאל זיין בשמחה, די גאנצע תורה איז ביזי וועגן שמחה, שטייט בתוכה והוי כל העולות והאלה אשר באו אליך תחת אשר עבדת אלקים בשמחה וטוב לב ומרוב כל. אז די גאנצע תוכחה קומט ווייל מען דינט נישט די אייבערשטער בשמחה, קען מען זען ווי שטארק די תורה דרוקט אויס וועגן זיין בשמחה, און וואס שרייבן ספרים? גיי לערן מוסר ספרים, וואס רעדן זיי? זיי רעדן וועגן שמחה, וואס איז שמחה? פאזעטיוו טראכטן, נאך דערצו חסידישע ספרים וועט מען האלטן איין רעדן וועגן פאזעטיוו טראכטן, אבער די זעלבע ספרים שרייבן אז ס'דא א סיבה פארוואס דו לעבסט, סאו טראכטן פאזעטיוו איז זייער א וויכטיגע זאך און זייער א גוטע זאך, אבער דאס דארף קומען מיט א סיבה, דאס קען נישט זיין א זאך פאר זיך אליין. סאו מילא אז דו ווילסט פארשטיין פארוואס היינט צו טאגס די עולם איז אזוי דעפרעסט, די עולם איז אזוי מיזערעבל, די עולם טרינקט אזויפיל אלקאהאל, דאס קומט ווייל די עולם לעבט אן א סיבה. דאס איז די סיבה. און איך האף קיינער האט נישט אנגעקוקט דא כאילו איך האב דא געטרייט צו האקן אויף איינעם, איך האב געטרייט דא צו רעדן נעגעטיוו. אויך האב איך געוואלט עס שעירן, איבערגעבן זאכן וואס איך האב מיך אויסגעלערנט אין לעבן, און זאכן וואס איך סטראגל נאך ביז היינט. איך אליין לעב נישט אזוי אינגאנצן מיט פערפעס, הלוואי וואלט איך געווען פולי אין פערפעס, אבער עס איז זייער שווער. אבער איך ווייס דארט דארף איך אנקומען און איך ארבעט אויף דעם און עס דאס טריי איך איבערצוגעבן, זאלסט דיך אויסלערנען צו לעבן א מינינגפול לייף און זיין אריינגעלייגט אריין טונד אין, קאנעקטעד, זיין דבוק זיין אין די סיבה פארוואס דו לעבסט, פילן אז ס'איז דא א פורפעס אין לעבן. און העסטו נאר אזוי לעבן גייסטו ווערן זייער העפי. כ'האף ענק אלע פארשטייען. האטס א גוטן טאג.